Tentu enda kala ninga ne pia iya. Ini empu pun enda kala ninga ucuk Mali bula. Nyadi, Sarawak buda sekaut tu ucuk tauka sada orang tuai munya munyi tu iya. Buda sekaut. Nyadi, sida tu sebengkah ari sedadu ti nyaga entara menua Sarawak enggau Kalimantan munya ucuk. Lebuh maya menua kitai benung angat laban bala komunis. Nyadi ake mbuh ayu atau ucok, ake mbuh admin page Iban. Nyadi bala ucok page Iban tu bisi nzumbar ke diri empu iya digaga ayu. Munyi tu ku iya ucok, page Iban ti benzumbar karak tebelian dinding kuta pemampur bedil besi, tongkat adat budi basa penti pemali. Baka nya ku Nsummal, Pej Iban te ujuk ku mai kita meh main ya. Nyadi ujuk, ake embuh ayu tu siku ari Sarawak Buda Scout ujuk. Sida dikangauka perintah mantu sedadu bala kuin tauka balik nama sida iya nya. Sedadu British, nyaga entara menua tauka jaku kemaya hari tu sempadan Sarawak enggau Kalimantan. Kenyau ari taun semilan belas enam puluh empat, laban rambau maya nya, urung iya taun semilan belas enam puluh tiga kena ke dua puluh lima September semilan belas enam puluh tiga tauka dua puluh lima Bulan Semilan semilan belas enam puluh tiga. Presiden Indonesia iya nya Sukarno ngerahka bala raban sdadu iya ngayau mulau menua Sarawak ketegal menua Melaya enggau perintah British ngelanggar Sempekat Manila Accord ti disalin kena ke tiga puluh satu Julai semilan belas enam puluh tiga entara Indonesia, Pilipin, Melaya enggau perintah British. Menua Sarawak berengkah angat kena ke bulan dua belas taun semilan belas enam puluh satu. Maya nya bala raban penyelawai ari Kalimantan Utara ngaga penyarut ti dikumbai orang Pemberontakan Brunei. Ini enda ngelansa enggau silik bekaul enggau utai tu uchu ila Ayuh Admin Page Iban nuraika kitai uchu. Nyadi semua jerita ake embuh ayu ti dikunsi kia ngagai ayu dirikod ayu ngena kisit kusung mu nya uchauk. Nya kebuah jerita lama ti dipekunsi ke ayu ngagai kitai meruan ngena mageng. Ukai semina dirikod iya ngena kisit aja. Ayuh mega bisi nulis mayuh jerita ake embuh iya lebuh ake embuh iya agi ubas munya nyengkaum jerita-jerita kelia baka jerita menti parai beranak bebalik nyadi antu uko ria. Ngelala kisit kusung kita bala uchok iya ke nembiak rebak baru diatu. Nyadi kitai ngena nama mutik baka selama nyadika nama karung ake embuh ayuh. Kena ke. Tiga ari bulan enam taun semilan belas enam puluh empat, Mutik duduk ba tanjuk nyerurik jalai ati charik bekau ti udah dibai iya nyala ba lepung kemari. Benung ti udah tuai tukir-tukir nyerurik jalai ba tanjuk dia iya bisi ninga orang ngangau hari penai. Bisi orang ba rumah ni kita pia ku munyi sada nyawa orang nya didinga Mutik. Ada beguai meh tudah mutik tu chau angkat deka meda sapa bagi orang ti bempu sada nyawa nya tadi. Tilik tudah tuai mutik ari ujung tanjung. Dia iya meda, bisi siku orang ngena baju bisi kolar. Baka bala pemesai perintah. Ada beguai meh tudah mutik ngelawa pendai. Jam maya nya uchu urung iya nyau Ka nyenguk jam sepuluh pagi. Datai ba penai, Mutik lalu betabi jari tanda meri basa. Nama utai maung? pia ku Mutik nanya orang nya. Baka tu maung, perintah menua deka ngambi peranak menua tu nyadi sedadu Brother Scout mantu perintah ngaluska menua. Pia ko pengari ari perintah nya tadi nyaut Mutik. Lama Mutik ngenung uchu. Baka empelekung mabuk ambuh baka empelasik mabuk keruah. Enda lama udah nya, Mutik pen lalu bejaku baru. Ka aku aja ga anak lelaki ba rumah tu diatu. Orang bukai nurun meda umai pagi tadi maung. Pia ko tudah Mutik. Enda ngawa maung. Datai sida legi dek ngerah sida sapa ke deka enggau masuk nyadi beda sekaut. Kita enda tau enda undur kilik pagila enggau naka pengelengkas. Baik aja surat pengada, bisi orang ngantik kita ba Kenawit. Pia ku pengari perintah nya tadi. Sekali da agi mutik ngenung uchu ninga jaku pengari perintah nya tadi baka ke rabat endar. Enti pia, Barang iya meh maung. Pia ku Saut Mutik seraya ke betabi enggau pengari perintah enda lama udah nya perau pengari perintah nya tadi pen lalu bekejang mulai kediri kili. Nyau silau ari baru bala sida serumah datai ari umai. Mutik pen lalu madah pekat ari pengari perintah pagi tadi ngagai sida serumah. Bisi dua iku deka enggau Mutik nyadi buda sekaut. Ngaum Mutik tiga iku sida iya tadi. Lemai nya mega sida serumah bepiring adi ngirah pengaruh ti deka dibai sida mutik sekaban berambun nyawa ngaluska menua. Tumu pagi, sebedau teberinggas tawa sida mutik sekaban undur ngilik ai ngichakka enda ninga bala burung kenu ku ati. Mutu kuda dua pun nadai merengung ngilik ai. Mutik ti ngeluan perau bekerenup patung tudah tuai laban ke chelap dini hari mansik buku tulang. Urung iya pukul semilan pagi, sida sebuat sangkai ba kerangan panjai lalu ngintu diri. Mutik pen, nyengkau engkiung anak ilu ulih iya nyuluh malam sana. Bakih iya ke nawai enggau bajai. Semina nama karung tu ucuk. Mai empikau dabai enggau rian. Nama agi deh laju meh sida besual nekuk ke berang pagi nya laban kayu ti chukup engkeman. Taja pia, Sida sebuat majuh ka bebuya ngerampas laban ngerumban angi ke ari jai ai nyau besai. Kitai ga sama nemu cuk, mesa ni ga tumba tudah muto kuda dua sida sebuat enda leh nyau papa ngapa ba rantau jalai enda datai ba penyangkai. Tembu neko ke berang, sida sebuat mupuk baru undur ngilih ai. Mutik muka Temilih panak iya ngambi insap deruku apung. Mua Temilih mutik tu udah belah, bai iya teterap ngemuk babi empai banga lama sebedau nya uchu. Papau iya mua Temilih enggai iya nya tadi ngujungka Temilih iya nya panak uchu. Ukai nama sayau tu udah mutik meda Temilih iya nya mayuh kenang iya enggau Temilih nya tadi. Ari ke ngaga temilah baru manah agi, bulah mimit aja pia ke runding tudah mutik uchu. Benung rindang nyirut ke asap insap, sepi mutik gelu perut iya. Ada begerancha munyi kudik memurek ngumbai ari ujan. Meda baka nya, ada berumban mutik ngasuh bakih iya bajai ti deriba muto ba kemudi perau sangkai ke tebing ai. Adau berumban, mutiak ngiga endua ti enggeman, endua iya bejaging kediri nganti teka yang buah senggang teperubus abih. Datai ba bandit kayu menua siti, ada dia meh mutiak nuduk kediri uchu. Seraya ke bira, mata tudah mutiak rindang uchu bayam pemanah rampa menua nya dia. Madang pantu anchi pemayuh. Enti baka nadai pejalai bukai. Abih nadai bisi meh meniga puchuk bai aku pulai. Pia ko tuda mutik bejaku kediri uchup. Kitai ga sama nemu uchup upa pantuk tu. Naka ia pemanih enti dikena nujah leka si uchup. Enda ibuh mayuh utai ngelagu. Gulai undang rumpung aja. Udah nak baka uchup. Meniga kali nyengkau asik laban ia ni uchup. Udah tembu bira semua benung tudah tuai mutik deka mulai kediri ko kita uco. Enda mukai mukai tudah mutik ta bisi ninga munyi utai meram nyau bedindit aja munyi tunga ke madang pantau. Ninga utai munyi nya ada nuduk kediri tudah mutik. Mutik ngelala munyi utai nya laban suah ninga ba sebelah kampung ada tenggilun ke tudah tuai mutik manah. Peda iya. Akai ucuk. Nyadi ucuk ini ngelengkaka jerita kitai nengka tu dulu. Ila kitai nampung jerita kitai au. Enti bala ucuk ka nemu nama utai peda mutik tu nganti tampung ba tusun kedua.